бӕстӕ Хуыцауы стыр лӕвар ирон адӕмӕн. Сӕ хъару сын фылдӕр кӕнӕг, сӕ удыхъӕд уӕлвонггӕнӕг, се гъдау хъахъхъӕнӕг, сӕ фарныл фарнӕфтауӕг. Ацы рӕсугъд ӕмӕ уыимӕ тызмӕг ӕрдз хъӕбысӕй цӕуынц сыгъдӕг суадӕттау ирон ӕфсарм ӕмӕ уӕздандзинад, ӕмбисонды ӕгъдау амалагдзинад. Алы комӕн дӕр ис йӕхи алӕмӕты фарн, йӕхи ӕвӕджиау хӕрзонддзинад ӕмӕ диссаджы ӕрдзон бӕркӕдтӕ. Алы ком дӕр хъӕздыг у нӕ адӕмы намысджын историйы цыртдзӕвӕнтӕй ӕмӕ алы мыггӕгты ӕнӕфыст кадджытӕй. Ирыстоны хӕхбӕстӕн сӕ ӕппӕты стырдӕр хӕзнатӕ та сты Хуыцауӕй ирон адӕмӕн лӕвӕрд бирӕ амӕй ай цымыдисагдӕр табуйаг бынӕттӕ. Уыйбӕрц рагон, уӕлӕрвтимӕ ӕргом баст сыгъдӕг кувӕндӕттӕ, дзуӕрттӕ ӕндӕр никӕцы ран ссарӕн ис ӕнӕхъӕн зӕххы къорийыл. Ӕмӕ уый у ирон адӕмӕн сӕ ӕппӕты ахсджиагдӕр, зынаргъдӕр фӕдзӕхст Стыр Хуыцауӕй. Уыцы тӕмӕссаг бастдзинад уӕларвон сыгъдӕг тыхтимӕ цӕуы тынг рагон замантӕй. Ӕмӕ абон дӕр стыр хӕзнайау цӕры ирон туджы. Уый фӕрцы алы дугтӕ ӕмӕ фыдзамантӕн бафӕразгӕйӕ, нӕ бамынӕг ирон лӕджы зӕрдӕйы уӕларвон арт. Ӕмӕ абон дӕр ирон адӕм нӕ рох кӕнынц сӕ фыдӕлты кувӕн бынӕттӕ ӕмӕ сӕ рагон кувыны ӕгъдау. кӕддӕр, дам, Хуыцау ӕрӕмбырд кодта йе сконд зӕдты Уазайы хохыл ӕмӕ сын сӕ бӕрны бакодта ӕгас Ирыстон. Уыимӕ ма сӕ алкӕмӕн дӕр хицӕнӕй бахӕс кодта йӕ арм дарын сӕрмагонд бынӕттыл. Афтӕ дӕргъӕвсыфӕрнӕйдзаг комбӕстыл ауды Тубау Уасила ӕмӕ йӕм кувынц ӕппӕт хъӕутӕ ӕмӕ мыггӕгтӕ. Уыцы рӕсугъд комбӕстӕм уӕ хонӕм абон мах, цӕмӕй уӕхи цӕстӕй фенат, Уасилайы бӕрӕгбоны ӕгъдау Дӕргъӕвсгомы рагондӕр хъӕутӕй иу, Джимарайы, куыд ӕххӕст кӕнынц, уый. Дӕргъӕфсгоммӕ Хъобаны комӕй абон арызт цӕуы ӕмбисонды рӕсугъд фӕндаг айнӕг къӕдзӕхты астӕуты. Кӕддӕр ауылты цыдис къахвӕндаг къӕхты сӕрмӕ. Уыдис дзы арты нартӕ фӕзилӕны. Ӕнцон фӕндаг нӕ уыд, ӕмӕ дзы советон дуджы арӕзт ӕрцыд, адӕмы уӕлӕмӕ чи хӕццӕ кодта, ахӕм фуникулер. Фӕндаг Ахӕм бӕрзӕндтӕм хизы, ӕмӕ лӕг йӕхи раст базырджынӕй банкъары. Цыма йӕхӕдӕг дӕр цӕргӕсау ӕрзилы уӕлхох хъӕдтӕ ӕмӕ къӕдзӕхты сӕртыл. Йӕ зӕрдӕ дӕр афтӕмӕй, ӕвӕццӕгӕн, цӕргӕсы сӕрыстырдзинадӕй фӕхайджын вӕййы. Ацы ран ис сусӕг сау хох ӕмӕ дзы кӕмдӕр бӕрзӕндты амад у рагон мӕсыг. Уый фӕстӕ фӕндаг рахизы уӕлхох быдырмӕ. Ацы ран райдайы Дӕргъӕвсы ком, Даргъфӕзы ком. Уый ӕрбакодта йӕ уӕрӕх хъӕбысы цалдӕр хъӕуы: Хъахъхъӕдур, Фӕзыхъӕу, Хуссар ӕмӕ Цӕгат Ламардон ӕмӕ Джимара. Рагзаманты Дӕргъӕвс уыд Скӕсӕн Ирыстоны ӕппӕты егъау дӕр цӕрӕнбынӕтты центр. Тынг раджы дзы сывзӕрди цард суанг хъобайнаг дуджы. Рагон хъӕуты хӕлддзӕгтӕ нын дзурынц, незаманты Ирыстоны зӕххыл нӕ фыдӕлтӕй цы фӕлтӕртӕ цардис, уыдоны стыр хъару ӕмӕ удварныл. Йӕ историон цыртдзӕвӕнты кой та айхъуыст дунейыл. Дӕргъӕвс барынц Мысыры паддзӕхты дӕлвӕзимӕ. Дӕргъӕвсы зӕппӕдзты сахар чи фены, уыдонӕн уый сӕ зӕрдӕты ныууадзы диссаджы тӕлмӕнтӕ. Иннӕ дунейыл хъуыстгонд бынаты тыххӕй дӕр нын ӕнӕской кӕнӕн нӕй дӕргъӕвсы комыл дзургӕйӕ. Уый у мидӕгрӕбыны ӕхсӕрдзӕмты ком. Фӕндаг уырдӕм цӕуы Джимарайы хъӕуы иувӕрсты, авд километры фалдӕр комы рӕбынмӕ. Ӕхсӕрдзӕн зайгӕлӕнӕн ис ӕхсӕзсӕдӕ метры бӕрзӕнд. Уый у ӕнӕхъӕн Европӕйы ӕппӕты бӕрзонддӕр ӕмӕ уыимӕ ӕппӕты аивдӕр ӕхсӕрдзӕн. Бынӕй кӕсгӕйӕ дон раст цыма уӕлӕрвтӕй мигъты бынӕй кӕлы, афтӕ зыны. Уӕдӕ цы зӕгъӕн ис табуйаг Джимарайы хохӕй та? Йӕ бӕрзӕнд у цыппар мин авд сӕдӕ ӕстай метры. Никуы ӕмӕ никӕмӕн бантыст йӕ сӕрмӕ схизын ацы ӕмбисонды рӕсугъд Урсуссид цӕхӕртӕ калгӕ хохӕн. Джимарайы хъӕумӕ цӕугӕйӕ хохы уындӕй райы лӕджы зӕрдӕ ӕмӕ йӕ дзаг кӕны ӕрвон уӕлмон сынкъарӕнтӕй. Хохы ӕмном хъӕу Джимара равзӕрд рагон заманты. Ничиуал зоны, кӕд цы ӕрцард фыццаг ирон лӕг. Фӕлӕ нырыккон ирон мыггӕгты фыдӕлтӕй фыццаг уыдысты уӕлладжырӕй ралидзгӕ хъалагатӕ. Уый фӕстӕ мыггӕгты нымӕц схӕццӕ ӕссӕдзмӕ. Фондзсӕдӕ азы размӕ Хъалагатӕ, Берозтӕ ӕмӕ Четойтӕй цалдӕр хӕдзары алыгъдысты Тырсыгоммӕ, ӕмӕ уым ӕрцардысты ӕртӕ хъӕуы Джимара, Тъеп ӕмӕ Четойты хъӕуы. Ӕстдӕсӕм ӕнусы Дӕргъӕфсгомы Джимарайы сфыстмӕ гӕсгӕ уыдис ӕртиссӕдз цӕрӕг хӕдзары. Абоны дугмӕ Хъӕубӕсты раздӕр царды ӕвдисӕнтӕй ӕрхӕццӕ ӕхсӕз мӕсыджы ӕмӕ дыууӕ уӕлмӕрды рагон зӕппӕдзтимӕ. Ацы зӕххы бирӕ ӕнусты дӕргъы цы ӕвӕджиауы фарны мӕгъдау ахъардтой, хистӕр фӕлтӕртӕ дзы цы кад ныууагътой, уыдон рох не сты сӕ баззӕддӕгтӕй. Нӕ фыдӕлтӕ быди хорз цард кӕрӕдзи уарзтой, кӕрӕдзийӕн аргъ кодтой, Уыди дзы Хъалӕгатӕ, уыди дзы Уарзиатӕ, уыди дзы Берозты, Цорӕты ӕмӕ ӕфсымӕрты цард кодтой. Хъалӕгат. Мӕнӕ Хъалӕгаты Биби, Гайто, Баша, Баша, Ба... Исахъ, уыдӕттӕ уыдысты хорз лӕгтӕ. Инӕрыхъо, дӕлӕ... Ержан Ӕрыгон дӕн, фӕлӕ хистӕртӕ рыййӕфтон, уыдон уыйас кадджын уыдысты. Ӕмӕ-иу иу ныхас дыууӕ хатты нӕ дзырдтой, афтӕ-иу сахатгай мӕнӕ ме рвад Дзанагатӕй Таймураз, зӕгъгӕ, ме Уастырджийы хуыдтой. Мӕ уыйас сыгъдӕг адӕм сты ацгон бӕстӕ, ӕмӕ мӕнӕ зӕгъинаг кой ӕмӕ кой дӕр нӕ кодтой. Ауайын ма кӕнӕм нӕ цӕстытыл, куыд аив фидыдта ахӕм кадджын хъӕубӕсты рагон ирон бӕрӕгбон, куыд зӕрдиагӕй йӕм сӕхи цӕттӕ кодтой ӕмӕ дзы архайдтой адӕм. Куыд нын дзырдтой Джимарайы цӕрджытӕ, афтӕмӕй иу раздӕр куывддон адӕм сӕ мыггӕгты найфӕттӕй фӕстӕмӕ хъӕумӕ здӕхтысты рагъысӕрӕй дӕлӕмӕ кӕддӕриддӕр заргӕйӕ. Алы сыхты-иу фӕсивӕд сарӕзтой хъазт, Алы ерысты-иу архайдтой. Кӕстӕрӕй, хистӕрӕй стыр ӕхсызгонӕй ӕрвыстой сӕ бӕрӕгбон. Фыццаг афтӕ ис. Мӕн ныхас ӕрбадт зӕролӕгтӕ ме Баныхас кодта афтӕ. Дуарба мы чи совдзӕн, мы чи ковдзӕн, холи, сныхас кодтой, рахастой ныхас.

нозты кой, арахъы койдзы уыди. Бӕгӕны-иу бакуывтой, сывӕрдтой уӕлӕм дзуары бын бӕгӕны, ӕй иннӕ систой, ӕй уын ркастысты, уымӕ гӕсгӕ базыдтой, цас уыдзӕни, цас ӕрцӕудзӕни, уый куыд уыдзӕнис. Мӕ мад дӕр, мӕ фыд дӕр хӕрдӕн цыдысты мӕ-иу мӕ мад кодта Дзиритӕ хӕм дзорты бын сыгъдӕг зӕрдӕйы дӕ хъуыдытӕ дӕр сыгъдӕг куыд ой, ӕрмӕстдӕр ахӕм сылгоймагӕн уыди бар цъиритӕ кӕнынмӕ. Мӕ сӕ тынг сыгъдӕг зӕрдӕ скодта мӕ мад.
Джимарайы мах ӕрбаевтам алы мыггӕгты минӕвӕртты. Уыдонӕй алчидӕр цӕттӕ кодта йӕ кувинӕгтӕ мыггаджынӕй Фатмӕ хӕссынмӕ. Алырдыгӕй хъуысыд бӕрӕгбоны хсызгон уынӕр. Уалынмӕ сихорафон райдыдта тӕрккъӕвда. Мигъ ныллӕг ӕрбадт. Кувӕндонмӕ цы хӕххон гакъон-макъон фӕндаг цӕуы, уый сси ноджы тӕссагдӕр. Фӕлӕ нӕлгоймӕгтӕ уӕддӕр зӕрдиагӕй тындзыдтой сӕххӕст кӕнын сӕ ахсджиаг хӕс, ӕмӕ уӕндонӕй цыдысты сӕ хӕдтулгӕтыл рагъы сӕрмӕ. Дзуарӕн сӕ хиуӕтты къабӕзты номӕй батабу кӕнынмӕ. Джимарайы цӕрджытӕ кӕддӕриддӕр фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ зӕрдиагӕй хъахъхъӕдтой, фыдӕлтӕй сӕм ӕрцӕугӕ бӕлвырд уаглӕвӕрд бӕрӕгбоны фӕтк. Иу заманы ӕгъдау фӕцудыдта, дзуармӕ хӕссын байдыдтой карз нозт. Фӕлӕ абон, ӕхсызгон уыд фенын, Кувыны гъдау ӕххӕст кӕй цыди ӕрмӕст бӕгӕныйӕ, хистӕртӕ кувын куы фесты, уӕд адӕм сӕхи цӕстӕй федтой ӕрдзон диссаг, банцад уарын ӕмӕ арвы уайтагъд асыгъдӕг мигътӕй. Уӕдӕ нын нӕ куывд барстӕн айстой, Хуыцаумӕ Уасила, зӕгъгӕ, адӕм хъӕлдзӕгӕй дарддӕр ахӕццӕ кодтой бӕрӕгбоныгъдау хъӕубӕстӕм ӕрыздӕхгӕйӕ. Нӕ фыдӕлты зӕронд Уастырджи табу дӕхицӕн! Сау хохы бӕрзондтӕ бадӕн быдырдӕ фӕлгӕсын. Хохӕй быдырӕй нӕ гыццыл Ирыстон де уазӕг, ме фӕдзӕхсӕг куыд фӕкӕнай уый дӕ курӕмӕн дзы бахайкы. Тыбауа цилла табу дӕхицӕн фыдбылыз сафӕг дӕ амонддӕттӕг дӕ фыдбылызтӕ сӕфт куыд ой амӕттӕ уӕлахиз куыд ой уыцы арфӕ нын ракы. Ре комӕн лыггаг абыртӕ табу хицӕн. Цы кад ӕмӕ сӕгъдау уыди нӕ хистӕртӕм, уыцы кадмӕ ӕгъдау дӕлдӕр куыннӕ руадзӕм, фӕлӕ бӕрзонд куыд хӕссӕм не ппӕт дӕр уыцы арфӕ дӕр уӕ цӕст бауарзыд. Аларды мырыны бардуаг табо хицӕн. Раны мӕ фыдбылызӕй хыскуыдом царды ма амӕтты ӕфсӕст де ппӕт дӕр уыцы арфӕ дӕр нын ракӕнут. Сауы дзуар табу дӕ хицӕн Хуыцаумӕ минӕвар ӕмӕ Хуыцауӕй зӕхмӕ цы хорздзинадыл хӕссай, уымӕй дӕ куывддон адӕмӕн бахайкы. Нӕ фыдӕлтӕ хӕхбӕстӕй раздзысты, комбӕстӕй рацӕугӕ сты, комбӕсты мидӕг цы фарн ма амонд уыд, уымӕй хайджын куы дом не ппӕт дӕр уыцы арфӕ дӕр нӕ уӕд. Нӕ хӕхбӕсты дзуӕрттӕн та аботы хъысгӕнӕг уыд. Кувӕм сӕм, курӕм сӕм. Ма сӕм сӕмӕ бакувӕм, сӕ ракурӕм, алчидӕр иу дзы хистӕрӕй кӕстӕрмӕ фӕдзӕхсдзон, куыд ӕуыцы арфӕ дӕр не ппӕты дӕр уыд. Быдыры дзуӕрттӕ та абон хицӕн обыны райгуырдыстӕм, кувӕм ӕмӕ курӕм. Мӕ Хетӕджы Уастырджи та Буда хицӕн Хетӕгӕн Уастырджи цы хуыз бакодта, уыцы хуыз уӕ куывдтон адӕмы, куыд фӕуа уыцы арфӕ дӕр нын ракӕ. Сыргъобау зӕдтӕмӕ дауысты табо хицын. Уалдзӕг иу быдырты цы гагаппарын цы иу фӕсчъӕджы чындзӕхсӕвтӕмӕ куывдтӕ куыд бахъхъӕй уыцы арфӕ дӕр цӕст бауарзыд. Бӕрзонд къӕдзӕхыл бадӕг сыгъзӕрин Уастырджимӕ рухс тӕтӕртуг табо хицын. Уӕ бынты цы бӕлццӕттӕ ацыд, уыцы бӕлццӕттӕн сабыр цард рауадзут. Мӕздӕджы Мады Майрӕм табу дӕ хицӕн уыцы фӕсивӕд нӕ мад нӕ фыдысты мӕ сын мад фыдӕрӕвдауӕг фӕуы. Сыгъзӕрин Мадымайрӕм табу дӕхицӕн фыдӕлты дзуары ӕмӕ дӕ фыдӕлты амондӕй нӕ хаймӕ бакӕ. Кӕмӕн кӕй радтай у цӕринаг куы дӕ, йӕ фӕстӕ ма рӕсугъдгуырдтӕ куыд уыном уыцы арфӕты дӕ цӕст бауарзӕд. Нӕ лӕппутӕ кусартгӕнджытӕ куыд уой, нӕ чызджытӕ чъиригӕнджыты, нӕ кӕстӕртӕ амменгӕнджытӕ уыцы арфӕ Ирыстоны фӕсивӕдой бӕрц куыд суа, уыцы арфӕ дӕр дӕ цӕст бауарзӕд. Хохы дзуӕрттӕй быдыры кувӕндӕттӕй афтӕ чи загъта, мӕ ном зӕгъгӕ мын ссардтаиккат,

Ам алы комбӕстӕй стӕм, хуынд адӕм стӕм, мах ацы комбӕ стӕм. Джимарай, Дӕргъӕфскоммӕ. Мӕ дзы хорз ӕгъдау уынӕм, хорз план дзы и, куыд ӕмбӕлы, ирон адӕммӕ нӕ фыдӕлтӕм куыд уыди, цы ӕгъдаумӕ сӕ кад уыди, йол хӕсты сты, сӕ дзуары бынмӕ куыд ӕмбӕлы, афтӕ цӕуынц, кувынц, курынц. Мах дӕр ӕмхуындон адӕм стӕм мӕ кувӕм, мӕ курӕм, нӕ Хъӕн Ирыстон хординӕтты мӕ хорз хабӕртты куыд цӕ, уый тыххӕй кувӕм, нӕ кӕстӕрты фӕдзӕхсӕм, мӕ фӕдзӕхстгонд куыд уой хистӕрӕй кӕстӕрмӕ уыцы арф уӕд. Гъер мах дӕр сыгомӕй раздысты, Бурмӕсыггаг дӕн, мӕ фыдӕлтӕ уырдыгӕй раздысты. Ӕмӕ тырсыгоммӕ хистӕрты дӕр, кӕстӕрты дӕр нал уадзынц. Мӕ дзурд уыцы хорздзинад скӕнӕд ӕмӕ нӕ дзуӕртты бынмӕ нӕ бон цӕуын куыд уа, кӕй аххос у, кӕй тыххӕй нӕ цӕуын, уымӕн та тӕрхӕуынгӕнӕг куыд фӕ уыцы арфӕ уыд. Ӕз ӕртӕ азы фӕд-фӕдыл мӕ кӕстӕры ӕнӕниздзинады тыххӕй фӕцыдтӕн Гуццаты Дзуары бынмӕ, цӕмӕй мын Гуццаты рӕхыс баххуыс кӕна. Ӕмӕ куы бацыдыстӕм уыцы рӕхысы бынмӕ, мӕ куы рлӕууыдыстӕм, мӕн Гуццаты Дзуар лыг куы куывта, Вот цыдӕр диссаг уыдис, афтӕ мӕнӕ цыма мӕм Зар йе ргом равдыста ӕмӕ загъта, дӕ зӕрды ци хой ӕрцӕудзӕнис, ӕмӕ дӕ кӕстӕрдӕр снӕниздзинад уыдзӕн. Ӕмӕ сӕгӕй дӕр афтӕ уыдис. Мӕ зӕгъын, ӕргом сӕгӕй дӕр ххуыс кӕны. Ис цыдӕр нӕ туджы дӕр, ӕрдзы дӕр. Уымӕн мӕ уый тынг диссаг у. Акӕсут-ма, цас адӕм ис абон комы, тынг бирӕ. Ӕвӕццӕгӕн сӕм бирӕ ӕнкъарӕнтӕ и, мӕ сӕ фӕнды, цӕмӕй сын дзуар дӕр баххуыс кӕна. Ӕмӕ афтӕ уыдзӕнис ӕрмӕст уӕд, раст куы кӕнӕм алы хъуыддаг дӕр.
Тбау-Уацилла у Дӕргъӕвсгомы кадджындӕр дзуар. Йӕ бӕрӕгбон ӕрбамбырд кӕны канд Джимарайы цӕрджыты нӕ, фӕлӕ ӕнӕхъӕн комӕй ралидзгӕ мыггӕгты. Уыдон ӕрбацӕуынц Ирыстоны алы кӕрӕттӕй, ӕмӕ уӕд базмӕлы рагон хӕдзӕртты раздӕрау цард, сымбӕлынц фыдӕлты уӕзӕгыл йӕ бирӕ байзӕддӕгтӕ ӕмӕ цыдӕр сусӕг тых байдзаг кӕны сӕ зӕрдӕтӕ рагон фарнӕй. Нӕ рагон ӕгъдӕуттӕ ӕмӕ бӕрӕгбӕт фӕлгӕтттӕ сты нӕ адӕмы иугӕнӕг фӕрӕзтӕ, ӕнгомдзинад та дӕтты тых ӕмӕ ныфс. Нӕ рагон кӕмттӕй, нӕ рухс кувӕндӕттӕй иу дӕр рохуаты хъуамӕ ма баззайа. Фӕлӕ сӕ кад, фарн ӕмӕ намыс ӕнустӕм куыд цӕрой, уыцы арфӕнӕн Хуыцау